Ураза тоту белән бер рәттән, ислам динендә нинди изге гамәлләр булса, шуларның бөтенесен дә кылырга тырышабыз. Сәдакалар да бирәбез, кешеләрне дә ашатабыз, эчертәбез һәм намазларыбызны күбрәк укыйбыз, мәсәлән, өстәмә намаз, тәравих намазы укыйбыз. Һәм инде, әлбәттә, Коръән укыйбыз. Чөнки Рамазан аен без Коръән ае дип әйтсәк тә буладыр. Кайбер кешеләр, ел буена Коръәнне кулларына тотып карамаган кешеләр, менә шушы Рамазан аенда Коръәнне алып, аның тузанын сөртеп, укырга тырышалар. Ә кем инде үзе Коръән укый алмый, тәравих намазларында торганда имам артыннан Коръәннең укылганын тыңлап тора. Һәм күп очракта Рамазан аенда тәравих намазларында тулысынча Коръән хәтем кылына. Димәк, Рамазан аен без Коръән ае дип әйтә алабыз. Коръән турында күп сөйләргә була. Әмма хәзерге вакытта сөйләп китәсе килә Коръәннең тел мөгъҗизасы турында. Тел мөгъҗизасы дигәннән, ягъни Коръән нинди телдә язылган һәм шушы телдә яңгыраган вакытта аны тыңлаучылар ничек кабул итәләр? Мәгълүм булганча, Коръән китабы язылган гарәп телендә. Гарәп теле бу иң борынгы телләрнең берсе. Белгәнебезчә, мәсәлән, әле безнең без сөйләшкән татар теленә дә, шушы татар теленең без сөйләшкән ысулына дип әйтик, күп булса 100-150 ел. Шуңа күрә революциягә кадәр язылган күп кенә шигырьләрне күп кенә әдәби әсәрләрне без аңлый алмыйбыз яки бик авыр аңлыйбыз. Ә Казан ханлыгы чорында язылган әсәрләрне без гомумән аңлый алмыйбыз. Икенче тел кебек, әмма ул төрки тел бары иске татар теле. Коръән китабы язылган 1400 ел элек. Язылган дигән сүз менә шушы җыелып, китап итеп бастырылган, китап итеп чыккан. Әмма 1400 ел буена гарәп теле шушы хәлдә сакланып килеп, бүгенге көндә гарәп кешесе Коръән китабын алса, ачса, ул аны аңлап укый ала. Ә без 500 ел элек язылган татар әсәрләрен, әдәбиятны укый алмыйбыз. Әмма Коръәнне ачып алып укырга мөмкин. Монда, әлбәттә, Коръәннең икенче бер файдасы бар, ул гарәп телен саклау. Бәлки Коръән булмаса, гарәп теле бүгенге көндә шушы хәлендә сакланмаган да булыр иде. Моны бер Аллаһ Тәгалә белүче. Әмма нәрсә генә булса да, гарәп теле ул иң борынгы телләребезнең берсе. Коръән барлыкка килгәнче, Коръән иңгәнче үк гарәп теле инде булган һәм гарәп телендә сөйләшкәннәр. Гарәпләр космос турында, бәлки ниндидер ачышлар турында, медицина турында күп белмәгәннәрдер. Алар инде үзләренә күрә примитив кабиләләр булган. Әмма гарәпләр үзләренең телләрен яхшы белгәннәр. Үз телләрендә, үз телләренең алар иң зур белгече булып саналганнар. Бүгенге көндә, мәсәлән, урамда татар кешесен тотып, татарча матур сөйләмне ишетергә бик авыр булыр иде. Әмма гарәп кешеләре үз телләре белән горурланганнар һәм алар арасында бик күп шагыйрьләр булган. Бу шагыйрьләрнең кыйммәте зур булган. Хәтта махсус аларга акча түләп шигырьләр яздырганнар. Шушы шигырьләр аркылы ниндидер кабиләләрнең башлыклары, дәрәҗәле кешеләр тарихка килеп кереп калганнар. Менә шулай итеп, иң зур дәрәҗә дип әйтик, иң зур байлыгы гарәпләрнең аларның телләре дип әйтергә була. Һәм Аллаһы Тәгалә аларның шушы иң кыйммәтле, иң дәрәҗәле һәм дә ки иң кадерләп тоткан әйберләренә Аллаһы Тәгалә һөҗүм ясый. Һөҗүм инде монда яхшы мәгънәдә. Аллаһы Тәгалә шундый сүзләр белән мөрәҗәгать итә аларга, алар шушы Аллаһы Тәгаләнең әйткәнен ишеткәннән соң хәйран калалар. Хәйран калалар нинди мәгънәдә? Алар гарәп телен яхшы белә, шагыйрьләрне, шигырьләрне беләләр, Үзләре дә шигырь язырга тартынып тормыйлар. Әмма Коръәнне ишеткәннән соң, алар шаккаталар, бу нинди сүз? Моны кем язды? Без бөтен шагыйрьләрне беләбез. Без гарәп телен яхшы беләбез. Әмма болай язырга кеше сәләтле түгел, диләр. Менә иң беренче гарәпләрнең Коръәнгә карата Коръән аятләрен ишеткәннән соң беренче реакцияләре. Шундый була. Шулай итеп, Коръән тел ягыннан шушы үз телләренең белгече булган гарәпләрне җиңгә. Аларны шаккаттыра. хәйран калдыра. Әгәр дә без пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламне Коръәнне үзе язган дип әйтсәк, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллам Коръән иңгәнче шагыйрь булмаган. Шигырь язу белән танылмаган. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллам укый яза белмәгән, ниндидер шигырьләр укырга, Һәм көннәрдән бер көнне тик торганда 40 яшендә ул мондый гаҗәеп матур сүзләрне үзлегеннән әйтә алмас иде. Һәм шуңа күрә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләм үзе язган бу әйберне дип аңа беркем дә әйтмәде, сылтамады. Аңа әйттеләр, Син сихерче. Син багучы. Син каяндыр боларны стен аласың, шайтаннардан аласың. Ниндидер күрелмәгән дөньядан аласың, диләр. Үзең яздың, димиләр, чөнки гарәпләр бик яхшы аңлыйлар. Бу сүзләрне кеше әйтә алмый, кеше яза алмый. Кайберәүләре Мөхәммәд шигырьләре дип әйтсәләр дә, күңелләрендә алар бик яхшы аңлыйлар. Бу сүзләрнең, гарәпчә сүзләрнең, гарәпчә аятләрнең сүрәләрнең кемнәндер башка заттан икәнен. Һәм шуңа күрә чын шагыйрьләр, шушы гарәп телен белгән шагыйрьләр күбесе ислам дине кабул итәләр, гарәп телен ишеткәннән соң, Коръәнне ишеткәннән соң. Ә кайбер шагыйрьләр исә гомумән шигырь язудан туктыйлар. Чөнки шагыйрь өчен матур итеп, бөтен кешене хәйран калдырырлык итеп шигырь язу ул бер дәрәҗә. Әмма син Коръәнне уза алмасаң, димәк, синнән дә яхшырак язылган бар икән әсәрләр, шулай бит? Нәрсәгә язырга дип, кайбер шагыйрьләр шигырь язуларын гомумән туктаталар. Коръәнгә күчәләр. Коръәнне укырга күчәләр, Коръәнне хозурлану белән инде яшиләр. Һәм Аллаһы Тәгалә үзе дә, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә кечегез җитсә, ди, әгәр дә шушы китапны, Коръәнне язуны, Коръән аятләрен әйтүне җиңел дип уйласагыз, үзегез язып карагыз, ди. Мәсәлән, Юнус сүрәсендә 38 нче аятьтә болай дип әйтелә,

Һәм кемне булдыра аласыз? Шуны ярдәмгә чакырыгыз, ди. Аллаһы Тәгалә әйтә, Мөмкин булса эшләгез, ди, ләкин беркем дә моны эшли алмый. Әйтергә кирәк, Коръән, Коръәндә озын сүрәләр бар. Бакара сүрәләре, Ән-Ниса, Мәидә сүрәләре. Ләкин Коръәндә бар Кәүсәр сүрәсе, бик кыска сүрә. Бар Ихлас сүрәләре, бар Гаср сүрәләре, шуның кебек кенә булса да, бер сүрә яз, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Әмма икенче бер аятләрдә Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр сез һәм җиннәр бергә кушылсагыз да, бергә утырып шушындый сүзләр язырга теләсәгез дә, сез моны эшли алмассыз, ди. Бүгенге көндә Коръәнне гаепләүчеләр яки ислам динен сөймәүчеләр булсалар да, шундый кешеләр булса да, алар ислам динен яки Коръәнне юкка чыгарыр өчен, аның дәрәҗәсен төшерер өчен шушындый Коръән кебек китап яза алмыйлар. Бик теләсәләр дә. Махсус компьютер программалары аркылы да, Коръәндә язылган, аның стилистикасы кебек, язып карарга тырыштылар, китап, сүз, аять, сүрә, ләкин гарәп теленең бөтен сүзләрен белеп, бөтен стилистикасын белеп, бөтен шигъриятне белгән компьютер да бу эшне эшли алмады. Менә шуның эчендә Коръәннең тел ягыннан булган могҗизасы, гарәпләрнең үзләрен шаккаттырган могҗиза, бүгенге көндә дә ул үзгәрешсез могҗиза булып кала бирә. Кызганычка каршы, без гарәп телен аңламаганлыктан, шушы Коръәннең тел могҗизасын сизә алмыйбыз, тоя алмыйбыз. Әмма уйлап кына карагыз. Үз телен сигән, үз телен яхшы белгән кеше, мәсәлән, Туган телендә шундый матур, чиста тел белән сөйләшкән берәр кешене күрсәләр, сокланып, хозурланып, аның сөйләмен тыңлап торырлар иде. Хәтта аның сөйләмендә мәгънә булмаса да. Ә Коръәннең укылышын тыңлап хозурланып торырга була, аның матур гарәп теле булган гына түгел, ә мәгънәсе дә матур булганга.